Ак калабыз яр шалланың аллы гөлле чәчәкләргә күмелгән чагы. Сары, кызыл тюльпаннарның нинди төрләре генә юк. Тынычлык проспекты алмагачлар хуш исе белән тулган. Бал җыючы кортларга эш җитәрлек биредә. Бу урамнан һәр көн алтын балык кызлары да үтә. Машина тәгәрмәчләренә күз дә иярми.
Мине барыбер Илсөя куып тота алмадың. Нәрсә, аякларымның җитезлеген күрдеңме инде? Менә. Кичә кич синең белән сезонны ачтык тәки, велосипедта йөрдек, шәп булды, ой, бүген арылган аның каравы, тәмле итеп йокладык, име? Әйе, Гөлия, тик аякта түгел хикмәт, син утырган велосипедларның тәгәрмәчләре дә тизрәк әйләнә, машинаңныкы кебек.
Кара әле, Лениза тәки килмәс микәнни ул? Әле син белмәдеңмени? Казанга китте бит ул, универсиадага, анда волонтер булачак. Ә безнең синең белән аңа әзерләгән сюрпризыбыз инде әзер, барып кына алырга кирәк. Монсы шәп.
Алсу шулай табигатькә дә чыгып ясыйсың моны рәсемнәреңне. Әйе, Урамда саф һава, рәхәт, кошлар сайрый. Илһам килә шушы вакытта. Ә хәзер кемне ясыйсың син, бик матур ханым? Мин бер таныш кызымны ясыйм. Башта карандаш белән ясыйсың инде. Башта күзләреннән ясый башлыйм. Ә шулай да иң беренче син аның фотосына карыйсыңмы? Йөзләрен күзаллап ясыйсыңмы? Ну, мин фотографиягә карыйм. Аннары уже ничектер үзеннән-үзе килеп чыга. Синең рәссам буларак, кешенең йөзенә карагач, иң беренче нинди йөз чалымнарын төшерәсең кәгазьгә? Мин иң беренче күзгә карыйм. Ул бала чактан килде инде минем. Күзләренең күз карашлары. Ну, мин кешенең, например, күзенә карый алмыйм. Но ясаганда мин бөтен Нечкәлекләре белән. Нечкәлекләре белән ясарга тырышам инде. Потому что миңа бөтен кеше әйтә, сезнең портретларда күзләр янып тора диләр. Там кара күз булса да, зәңгәр, бөтенесе дә. Гомумән, портрет башлана, башта сатып алам подрамник. Подрамникка бу холст дигән материал. Аннары грунт. Менә бу ак краска ул шундый грунт. Грунт белән каплыйм. Үзеңә инде?
Әйе, шуннан ул кибә. Бер, бер көн киптерәсең аны. Иң беренче йөз формасын китерәм. Аннары күзләрдән башлыйм. Борынын, авызын. И, аннары ялгап китәм гәүдәсен. шулай иттереп ясыйм. Без институтта укыганда минем укытучым бар иде, Владимир Яковлевич Акимов. Ул шәһәрнең таныклы шундый шәхесе инде, художнигы, заслуженный. Ул безгә өйрәтә иде. Башта портретны ясаганда иң якты җирләрдән, например, битләрдән, потому что алар ну чыгып торалар әйме борын например аннары шуңа ялгап уже күләгә күләгә шулай итеп төшерәсең менә шулай масляный краска шулай ясала дип өйрәтте менә беләсеңме мин дә беренче сыйныфта укыганда бик матур итеп үрдәк рәсем ясаган идем минем ул бүгенгедәй хәтеремдә әмма дә ләкин менә мин э, кеше сурәтләре төшерергә менә шулай синең кебек портретлар ясарга беркайчан да яратмадым чөнки кешене сурәтләп Булмый. Аны ясау авыр. Ә менә бу синең нәрсәдән килә шушындый талантың? Минем апам белән әни һаман да искә төш- искә төшерәләр. Ә, Мин бәләкәй булганда, яшь булганда, бөтен дәфтәр битләренә, бөтен обойларга э, күз ясый идем. Аннары үземә бишле билгесе куя идем. Шуңа әни гел ай саен э, обойлар алыштыра иде инде. Һаман искә төшерәләр. Ә менә шулай синең ничек көн саен портретлар ясыйсың килеп тора? Ну, әйтеп узганча, мине институтта укытучым э, илһам биреп тора иде. А вообще тормышта миңа әнием һәм апам, алар иң зур киңәшчеләр мине, таянычларым. Минем еще кызым бар, ике яшьлек кызым, Асель исемле. Ул минем күңел үстерүче, яраткан кызым. Ә менә бу портретны кайчан ясый башлаган идең? Инде син гомумән озак ясыйсыңмы аларны? Алты-җиде сәгать.
Алсу, минем бит сиңа бүген Өч көн элек биргән заказымны алырга килешем иде. Әзерме соң әле ул? Илсия, әзер. Әйдәгез өйгә кереп алабыз. Бу минем соңгы эшләрем. Икесе менә. Бу минем ике дус кызларым. Ире белән бу дус кызым тоже. Ә синең башка эшләрең кайда соң? Үзеңә гел калмыймыни берничек тә? Илсия кала, портфолио бар минем, күрсәтәм.

Бу Лениза өчен зур сюрприз булачак инде. Үзәл универсиадага Казанга китте.
Молодец. Бик матур кыз, бик матур.
Ага, Мәскәүдәге дустым Гөлнара шалтырата. Сәлам, ни хәлләр? Өйдәме? Әйдә интернеттан күренеп сөйләшик әле. Ага. Кушам, әйе чык. Күренәсең. Синең теге юлы миңа бүләк иткән заколкаң бик ошады. Нәрсәдән ясадың син аны? Кибетлекеннән дә матур, оригинал килеп чыккан. Бу материал япон полимер глинасы дип атала. Ул бик җиңел, хуш исле. Безнең телдә әйткәнчә, зефирга ошап тора ул. Мин аңардан чәч каптыргычлары гына түгел, тун букетларын, бутоньеркалар, балта, балдаклар, брошь һәм ободокларны төрле-төрле чәчәкләр белән бизимен. Ә миңа эшләп күрсәтә аласыңмы хәзер? Эш барышын күрәсем килә. Әйе, күрсәтә алам. Мин әле бүген как раз алка ясарга җыенган идем. Алканы ранункулус чәчәге белән бизимен бүген. Миңа бу чәчәк эшләр өчен полимер глинасы кирәк. Стек, клей ПВА, глинага бер кисә генә майлы яшел краска кушабыз. Икенче кисә генә ал краска кушабыз. Калган глинаны пакетка төреп куям, һава кермәсен өчен. Һава керсә, ул бик тиз ката һәм эшкә уже ярамый. Яшел кисәктән чәчәкне үзәген эшли башлыйбыз. Түгәрәк ясыйбыз. Соңыннан алты кисәк таҗ ясыйбыз. Чәчәк үзәгенә беркетеп куябыз. Шулай ук алсу таҗларын җыябыз. Менә шулай чәчәк ясала. Соңыннан мин егерме дүрт сәгатьләп кибәргә куям. Чәчәкләр кипкәч, Арканың заготовкаларын алам. Шул заготовкаларга чәчәкне супер момент клеена беркетеп куям.
Әйт әле, ә син мондый матур һөнәрне каян өйрәндең соң? Мин интернетта шул материалдан эшләнгән чәчәкләр белән люстра күрдем. Бу мине бик кызыксындырды һәм мин эшләп карарга булдым. Менә бер ел бу эш белән шөгырьләнәм. Минем эшләрем хатын-кызларга бик ошый. Теләге булган һәрбер кеше моның белән шөгыльләнә ала. Кеше матурлыгын күреп, йөздәге пропорцияләрне ясау, ул ай-һай осталыкны сорый. Хәтта пейзажга караганда да аны катлаулырак, диләр. Рәссамның күңел җылысы да мондый эшләрдә бик көчле булырга тиеш. Кичә безгә кереп чыга алмадың инде, күпме көттем мин сине. Өйгә бер Матур әйбер алган идем. Күреп киткән булыр идең. Ага, ярый. Шулай әйтербез, ярый. Иртәгә җибәрим документларны. Ярый, сау булыгыз. Ага. Пока.
Исәнмесез. Ә, Исәнмесез. Сездә әллә аш бүлмәсе өчен генәме җиһазлар? Бездә аш бүлмәсе өчен генә түгел, бездә барысы да бар. Бездә заказга ясатып була барысын да. Э, кирәк булса, кухня аш бүлмәсенә кирәк булса, кирәк булса, йокы бүлмәсенә кирәк булса, шкафлар, шкаф купылар, менә встроенный дип атала инде. Безнең алгы бүлмәдә прихожаяда зур гына урын бар. Менә шуңа инде нинди дә булса, без уйлыйбыз инде түшәмгә кадәр шкафлар ясатып, менә хәзер бит инде Передвижной ишекләр белән ясалган шкафлар бар. Менә шушындый әйбер кирәк иде. Ә, без үзебез размерларны үзебез алырга барабыз, ә, үзебез үлчибез, ә, үзебез шунда ук урында ук договор төзибез. Нинди бәягә рассчитывайте, без шушындый бәягә туры китерергә тырышырбыз. Менә сезнең примерный размерларыгыз бармы? Ә менә мин әйе, үзем якынча язып алып килгән идем мин. Шуны аңласагыз инде. 390. Әйе.
Ярый, мин сезгә алданрак шутлап әйтермен. Якынча бәясен. Якынча бәясен, әйе. Күпчелек кешедә күргәнем бар, матовый ишекләр. Менә андый булмасын иде. Нинди дә булса, бүтән вариантлар тәкъдим итәм. Бар, минем бер сезгә бик әйбәт бер вариантым бар. Әйдәгез сезгә барып күрсәтим әле шуны. Менә сезгә минем менә шундый бер тәкъдимем бар. Менә бу яңача Тишекләр. Монда көзгесе рәсем белән, калганнары алдырылган амальгам белән була. Ул кайсы ягы белән җайлы сезгә? Сез моторны яратмыйм дидегез бит инде. Быяклап сөрткәндә сезнең бер нәрсә дә кырылмый да, чип-чиста сөртелә. Арттан амальгам белән алдырылган була ул. Менә эшләрен нинди төсмә телисез, нинди размерда һәм дә ки нинди биеклектә үзегез Ясарга була. Ә менә монда бизәкләрне төрлечә төшерергә була. Төрлечә рәсемнәр безнең каталогта бар. Барысын да карыйсыз, сез үзегезгә ошаган төсләрне үзегез сайлап, үзегез теләгән төсләрне ясыйбыз. Менә шундый фотопечать рәсемнәре белән куйсаң була инде. Э, күңелеңә ни нәрсә ята, шуны куясың инде. Сифаты буенча әйткәндә, э, менә без барыбыз үзебезнең цехка Сезнең алда күрсәтербез, ничек ясала ул мебельләр, нинди кромкада, ничек иттереп чыгарыла. Без барысын да үзебез ясыйбыз һәм безнең бәяләр дә инде үзебез ясагач, әлбәттә, арзанракка чыга инде. Сезгә йокы бүлмәсенә кирәкмени соң? Спальня гарнитур. Андыйлар бар безнең. Чит шәһәрләрдән кайтартылган фабрика, фабричный мебельләр бар. Экологик яктан бик чиста, төрле размерда. Хәзер бит инде безнең клиентлар нинди размер тели, шундый размерга бик тырышабыз ясатып ясарга. Түгәрәк минем түгәрәкне аласым килә. Түгәрәк стөлме?
Юк.
А, түгәрәк, ә йомшак. Ансын да заказ буенча кайтарттырырга була. Дизайнерыбыз бар. Бер ник фатурына кызыбыз. Ал бүтін әйберләрен үземне килен кыйнатлар инде күрсәтә нинди дизайн төзү нинди ничегрәк матуррак иттереп ясарга ничегрәк предложениелар үзләренеке була бүтән размерларын да ул салдырып китергә может һәм договор да төзеп китергә может шул бер үк кеше размерларын алып кайтты компьютерга керттек бүтән размерларны цехка бирәбез производствога уже һәм дә ки ул китә эшкә Янәсе, то есть распиловка дип атала. Распиловка китә һәм кромка, аннары сабыжы аны э, тишеп җыярга китә. Безнең клиентларыбызга төрле тәкъдимнәребез бар. Рассрочка бар, через банки. Бөтен банклар белән кредит эшлибез. Кредит буенча алырга була. Э, икенчедән, Безнең гарантия бер ел мебельгә сатуда инде. 5 ел эшлибез. Безнең ТТ Аллага шөкер бар, барысы да әйбәт. Э, бер клиентның да безгә килеп тавыш куптырганы юк. Барысы белән э, намус белән эшлибез. Тырышабыз. Хәтта көтеп калабыз барысын да. Менә Цехыбыз бар дидегез, ул бит инде шәһәр эчендәдер, әйеме? Ул шәһәр читендә находится. Чөнки анда төрле ә, атмосферага начар һава итмәс өчен ул шәһәр читендә. Ә менә сез әйттегез, э, барып карарга да мөмкин дип, менә минем вакытым да бар, бәлкем алып барып күрсәтерсез. Миңа инде ул э, заказать ишә- итәр өчен дә ышанычлырак булыр иде.

Барысы да әзер булсын. Яхшы. Тапшыруның спонсоры Эшмәкәр Әхмәтов. Мегастрой сәүдә үзәгендә йорт җиһазлары тәкъдим итә. Заказга һәм фабрикадан китертергә мөмкин. Телефон 91 99 45.
Илсөя җәй җитә бит инде сизәсеңме син аны? Менә шәхсән үзем бу араларда ардым. Менә берничә көнгә генә мин хәзер эш белән Стамбулга барып кайтам. Анда берничә эш кенә озак түгел, тиз генә ял итергә өлгерә алмаячакмын. Ә менә кайткач, синең Балаларның шулай ук укуы бетә, өйгә бергәләп барабыз кайрабыз. Берничә вариант мин эзләп карадым инде. Бар, берничә вариант бар. Тик Илсөя юк кына димә. Лизаны шулай күндерәбез. Ризамы? Я теплоходта елга буйлап чыгып керергә була, Кама буйлап әйтик, мәсәлән, Астраханьга хәтле барырга була. Шәп әйбер. Уфа якларында, башкорт якларында э, тауга менә торган шундый туризм да оештырганнар. Шәп бит, биеккә менәсең тауга. Рюкзаклар асып, шулай ук әйбәт. Я инде диңгезгә барырга да була. Һәм тагын берничә вариант бар әле. Ансы инде ераккарак, Илсөя, син яратканы чит илгә, читкәрәк. Анда архитектура, андагы гүзәллек, андагы матурлык, андагы җылы диңгез сиңа ошаячак. Ансын әлегә әйтмим, икәнен. Барабыз.
Дөресен әйткәндә, Гөлия, әле гел уйламаган идем бу турыда. Нишләптер вакыт җитеп бетмиме? Кызыклы тәкъдим ясадың әле син. Әйбәт булыр иде әйме, шөйләп барсаң. Булды димәк, килештек. Безнең хәзер Лизага ике сюрпризыбыз булачак. Беренчесе сәяхәт, икенчесе үзен бүләк итәбез. Зур портрет. Менә дигән чибәр Лизабыз. Сәфит. Ә менә Илсия акча мәсьәләсенә килгәндә, бер дә борчылмагыз. Минем быел бизнес эше бик шәп барды, гөрләп барды. Финанс мәсьәләсен үзем каплыйм. Менә сезгә шундый зур бүләк ясарга булдым әле. Барабыз.